Reflehá bèk riba bida, anto chèk bèk ku pa abo ta e momentu pa bo primi e boton pa bo bisa Reset. Awe mesora mi ta bai para ketu na un tema ku ta trata di nos tur, ku nos ta bisa por ehèmpel ku kontinuamente nos tin ku keda desaroyá nos mes, siña pasobra bida aktualmente ta pone hopi reto riba nos. Aworakí nos ta biba den un bida tambe kaminda bo ta bisa konstantemente Bo mester tin abilidatnan nobo ku bo ta desaroyando. Anto, kon nos ta deal ku esaki? Ta hopi grei pa bo ta desaroyando abilidatnan nobo, pero si bo mira den e bida ku nos ta bibando aki, esaki nesesariamente ta un must ku lo bo mester ta desaroyando bo mes tur dia di nobo. Pa e motibu ei nos ta invitá bosnan awe huntu ku nos ban dive un ratu den e tópiko ku nos ta yama Lifelong Learning. Na momento cu bo tene lifelong learning, aprendisahe continuo, nos por bisa, kico bo ta bay compronde bou di esaki. Mesora mi ta invita cu mi, Sugeira, cu Rochelle pa nos ban un rato, pa nos ban duik den e topico aki, anto wak kico ta e puntonan cu ta bini dilanti. Ora bo tende lifelong learning, kico ta bin cerca bo? Ora mi tende lifelong learning, señansa pa bida, desaroyo pa bida, ami ta pensa mas bien di un manera of otro, mi no sa dikon, ami ta pensa mas tantu riba bo inteligencia emocional. Paso hopi bia bo señansa, bo educacion Te ku bo diesocho aña den skol bo a bisa ta praktikamente obligatorio ku bo ta siña sierto kosnan, sierto sierto materianan ku bo a bisa ta kasi obligatorio no? Kende na skol nos ta bai skol nos a siña rekenen, taal etsetera etsetera dus bo tin e zogenaamde leerplicht. Pero na momento ku bo a bira grandi bo a bisa ku bo sali for di entera e sistema di skol ei E ta bira un eskoho realmente si bo ta keda prepará bo mes, eduká bo mes riba sa otro materianan. E por ta, bo por ta por ehèmpel un hende ku a kaba whatever level di edukashon, pero e e echo ku bo ta sigui eduká bo mes, sigui prepará bo mes vooral pa kambionan ku por presentá den bida, e ta un eskoho, èigelik ku nos kada un Ta tuma of laga? Awo Rochelle, un sugere ta referi na esaki komo un eskoho. Ami ta pensando na un dado momento den e bida druk ku nos ta biba komo adulto, bo tin akinan ku bo tin e preshon di trabou, bo tin e preshon di famia, tin ora tambe bo tin hendenan ku por haña nan ku burn out, ku hopi trabou, anto tin ora bo tin gana por ta di por siña tambe parti finansiero. ku ta hunga un ròl bo tin kas bo tin yu bo tin mas partinan ku bo tin yu kumpli kuné komo ta mira esaki ku tòg e ta bisa esaki ta algu personal pero pa bo tres un balansa. Si bo puntra ami su suheri a menshoná e parti emoshonal ku e ta mira ku bo por sigui desaroyá riba dje e ta mi ta kere un kombinashon di hopi otro kos. Esei sigur ta un parti ku mi ta kere bo por kere desaroyá, pero e tin ke ber ku e desishon ku bo ta tuma komo adulto pasobra bo a bibia e parti di edukashon formal, mane bo ta yam'é ei, den skol. Mi sa ku bo ta tin ègt e eskoho realmente. Bo mayor a manda bo skol, bo ta bai, hopi bia ta na grandi, bo mes ta komprondé tambe e balor di e echo ku bo por a bai skol, ku bo por a eduká bo mes. Pero pa mi e ta di ki manera bo ta keda. Traha riba bo formashon. Anto e por ta emoshonal pero e por ta profeshonal tambe, e por ta di skillsnan, di abilidatnan nobo ku bo ke siña bo mes. Ke men ku i na menshoná e parti finansiero, mi no sa si semper e ta mará sigur den e mundu ku nos ta biba aki na finansas, ke men bo por ta sintá na kas awe ba traha semper di bo bida komo stewardess, ta mi duna un ehèmpel, e kompania di aviashon ku bo ta traha p'e ta dal sera Mira tin ku sigui kiko bo ta hasi e ora ei. Si por ehèmpel bo no por haña un trabou den e área ei, kimen bo por disidí ku oke, mi ta bai siña administrasie, por ehèmpel, òf mi ta bai siña algu otro. Ami ke bai asta mas leu pasobra tin ora nos ta nos ta tende sierto kos anto nos ta pensa ku lo no tin sèn pa gana. Mi ta siña dòrna bolo. Bo sa kuantu sèn awor aki si bo ta un bon dòrnador di bolo te mester? Cuando sea bo por traha dorando bolo, mi ta bay traha dorando bolo. Anto ta un cos cu por ehempel sin a bay necesariamente un scol ba siña. Roselva, sa kico? Mi ta bisa bo sinceramente, mi ta convenci y mas y mas mi ta mira anto cu hendenan cu ta traha cu man ta ganando hopi mas tanto cen actualmente cu hendenan cu tin un profesion. Pues esei tambe ta algu ku ami ta bisa si mi por a bai bek ami awor aki pa mi studio, lo mi a bisa por ehèmpel, lo mi a bai den beauty industry. Pero bo por. Mi Anto por esei ta ainda, netamente e korekto. e pensamentu ku ami tin over dje. Si bo puntra ami, mi ta kere ku e ta algu ku no ta stòp, ku si bo bisa un momento dado, ey, mi ke hasi algu ku makiyahe, mi ke keda train, perfekshoná e skill aki, e ta algu ku bo por sigui hasi Banda di bo trabou formal, te ora ku bo ta bisa por ta asta kisas mi ta bai stòp mi trabou pa mi bai hasi esaki pasobra esaki ta paga mas. Awor mi ta kere hopi hende awor aki por ta ta wak nos ta bisa, ey Great bo sa ta papia esaki kon nos por kombiná esaki pasobra mi ta kere hopi hende tin bia bo tin e deseo di por basa tin bia bo tin un trabou mes bo ke pa bo trabou manda bo un lès bo ke bo trabou ta asta paga tin trabou ku ta aserka hende pa paga un lès tòg tin hende ta bisa bo mi no por kombiná esaki. Esei ta e reto pa nan. Anto si nos wak e parti ei, kiko bo por bisa einan, sugere, ki tip bo por duna of kiko ta balido? No, na mi duna mi opinion, mi ta kere tempo ta un rol. Manera boso a bisa awor e kaba, tempo ta un rol. Wak si bo ta un mama o un tata di famia, bo ta traha, esei ta pone hopi bia ku tin ora bon por hasi por ta e lokual ku bo tin gana di hasi den banda. Bo komprende? Bo ta asina bezig ku bo daily, daily job na modi papia ku por ta. Bo tin bisa, Ho, masha dia mi kere kue un kurso, masha dia mi kere bai un lès di salsa. Leu mai solamente algu pa bo profeshonalisá bo mes riba dje. Ami mes den aña den aña bo ta bisa, Ho, mi tin gana di siña di baila aki zomba. Pero mi no ta yega, bia, bo no ta yega, bo ta pone prioridatnan na sierto otro kosnan. Pasobra ku ora bon, ora bo tin yu, por ehèmpel, mucha mester bai futbòl, esun tin ku bai baila, esun. Pues hopi biaha pa bo mes komo adulto. Bo e parti di ku bo ke sigui invest den bo mes ya despues di skol, despues ku bo a hasi un karera òf bo tin un trabou, bo no nesesariamente tur hende mester a studia pa un profeshon pero bo ta traha, mayoria di poblashon ta traha. Anto ki ora bo ta haña e tempu? E tempu ta un ròl hopi grandi, anto e interes, pasobra hopi bianan ta bisa ai bo ta traha tempu Nos a na kere kosa ei ku tin ora si bo ke ègt un kos bo ta saka tempu pa bo hasi òf e ta eihglik un kos ku nan ta bisa djis pa fásil? Mi ta kere sigur si bo ke algu bo ta bai p'e. Pasobra si bo ke algu bo ta bai krea e oportunidat pa bo bai p'e. Tin ora tambe bo ta bai bo ta bai den e parti di lifelong learning aki obligatoriamente. Tin biaha bo ta den un trabou bo no gust'é. Einan bo ta mira ora bo no gust'é òf bo no ta gusta kon e kosnan ta kanando, bo ta mira e ora ku bo ta buska e tempu pa bo por eduká bo mes òf buska e forma kon pa bo yega na mas konosementu pa tòg bo por bai subi un otro un trapi. Pues mi ta kere ta depende tin ora kon bo haña bo ta pèrta den e situashon esei ta laga bo tambe bira kreativo. Ta depende tambe mi ta kere den e fase di bida ku bo ta den eh soos Herra menshona awor ei e fase di bida kaminda bo tin yu ainda ta iba skol ta iba training ta iba esei kosnan por bo tin ya nan tin ki mas grandi tambe kimen por tin momentunan tambe ku bo ta bisa Tende, mi ta awor aki focus un rato riba e educacion di mi yunan aki, tambe ta parti di algo cu bo tin cu siña, so nos ta haña nos yunan, nan ta sa kinan ta bin cu manual, ke men eigenlijk den e epoca ey of den e temporada ey kisas ta bon por ta bo ta siña den e momento ey, ma nos a menciona awe maquillaje of dòrna bolo, pero bo ke siña con bo por ta e miho mayor cu ta posibel pa bo yu, ke men kiko ta cosnan cu den. Bo sa, edukashon ku Abba haña, bo ta bisa ei, bo ke para ketu, bo ke ta konsiente, bo ke duna sertamente. Si bo puntra ami, e no ta, e no ta nesesariamente nifiká e echo ku bo ta den e tempu ei òf den e etapa ei di bo bida ku bo no por ta siñando. Pasobra bo a menshoná e parti emoshonal ora bo a kuminsá. Anto, por ehèmpel, den e etapa ei ta algu ku ta bini hopi padilanti, pasobra den edukashon hopi bia Ta ken bo ta, ta loke ku ta wòrdu mas tantu di highlight, anto ta un tempu pa bo traha riba bo mes tambe. Awor mi tin un otro un pregunta, anto mi ta puntra mi mes, tur hende tin e abilidat den nan, pa ke tur bai ke desaroyá nan mes? Pasobra bo tin hende tambe ku ta bisa por ehèmpel, ami ta un persona, mi ta dominá e trabou ku mi ta hasi aki bon, Ando mi ta hasi e trabou aki cuarenta aña largu te ora mi bai cu pensioen. Bo sa, ora mi tende bo papia e pregunta cu bo hasi awor ei, mi ta corda mesora riba, mi ta gusta usa metafora tin ora, anto mi ta corda riba un panda, anto mi ta corda e ora e ta ami riba un cameleon. Un kameleon, si bo wak bon, esnan ku no konosé e bestia, ta un bestia ku mesun ku Juana ta kambia di koló. E ta adaptá su mes na su atmósfera, dus na su surrounding. Anto e sa bon kon pa e ta e ta wòrdu mirá komo un bestia ku ta adaptá hopi bon. E panda, na otro un banda, Si bo mira, si bo pensa riba un panda, bo ta pensa riba un panda ku un bambú, e ta hoba un lei riba su mes asina, e no ta wòri ku masha kos. E no ta habrí pa kambio, pasobra e ta gusta su konfortabilidat. Dus, e ta mará realmente na ki tipo di hende bo ta. Anto bo a bisa wòri, por ehèmpel, Tiendenan, vooral enan di nos generashon promé ku nos, ora mi sinta analisá, nos mayornan, ta hende nan ku por traha awor un kuarenta aña largu gou na un kompania. Nan ta panda, panda, panda. Pero nos. Tremendu, bo bisa nan ta loyal tambe. Gou loyalidat. Krese den un kompania, so antes, antes e e pensamentu tabata ta tambe den trabou ku yùis bo ta keda bula, bula, bula di un trabou pa otro. Pasobra men juist esei tabata duna blij ku por ta bo ta un persona loyal òf ku bo ta un persona ke no ta nesesariamente negativo. Pero mi haña asina great ku bo menshona kameleon sugeirá. Pasobra dikon? Pasobra mi ta kere e pa ami e parti klave den esaki ta e parti di e kambio pasobra kameleon ta kambia koló pa sobrevivensia. Kimen eigentlik e kambio di koló ei nan ta den un sierto mata anto e meta di kambia koló ta Pa nan, pa bo no wòrdu komé. I pa adaptá bo mes ne bo. No solamente tin ora, en bèrdat tambe pa sobrebibensia, pero tin ora tambe pa dependé e e adaptá na e surroundings, na e wer, na e atmósfera. Sí, pero e ta adaptá, e ta adaptá netamente pa nan no komé, pa nan e por kamuflá den kaminda ku e ta, ku nan si ta ku riba ku nan si na ke ta bira oraño na un momentu dado. Anto e tin ke ber ke hecho ku si tin un bestia ku banda un predator e no ta mira, e no ta rekonosé. Anto. E kambio ku boso ta papia di dje i mi ta kere e mester tin ke ber ku bo gana di sobrebibí di un otro manera. Pasobra bo ta menshoná e panda, anto mi no sa si e ta robes, pasobra tin hende ku ta biba un bida simpel, kontentu asina ki bai. Hopi kontentu sin wòri ku nada. Tin ora mi ta tin ora mi ta para anto mi ta ta papia koke ku un amigu di mi, e ta bisa mi, Queenie, bo sa? Tin ora mi tin gana di ta un hende ku no ta asina ambisioso. E echo ku mi ta asina ambisioso konstantemente ta laga mi keda pensa manera, Hey, ki mi por hasi? Ki mi por hasi pa traha sèn? Ki mi por hasi pa kambia di trabou? Mi ke kiko? Mi ke, mi tin e kas aki pero mi ke traha apartamento. Mi. Anto tin ora, ora bo tin esei tambe den bo, bo ta manera tin ora bo no ta kai den un trankilidat. Casi mi ke pensa mi ta bisa casi mi ke bisa mi no sa cua di nan dos ta sibi mas feliz pero e ta pensa mi sa e ta depende hopi di hende wak e ta gewoon persoonlijk si tin hende ta gusta di ta panda e bi a panda gewoon si bo ke ta e cameleon ok pero ora toch tin beba ta den bida cu hende ta cuestiona bo pa kiko ora bo ta e cameleon hende ta cuestiona bo. Por ehèmpel, ora bo ta un hende hopi ambisioso, hende ta kuestioná bo manera, semper bai bo ke mas. Nunka bo no ta kontentu ku loke bo tin. Esei juist no ta malu. Den un mundu dos mil binti sinku ku nos biba den dje aki, kaminda mundu ta keda desaroyá, awor aki nos tin e famoso AI ku ta na pabia di dje ei, e digitalisashon. Si bo no prepará bo mes, eigenlik, Pasobra awor mi ta papia di e mayor na nos generacion prome, pero nos generacion bin ariba bo wak bon, nos chincha un cos, nos no ta feel bon, mayoria di nos, nos no ta feel cu e trabao of e ambiente ta manera nos kier, nos ta skep. Dicon? Pasobra esei ta e parti di generacion, esei ta caracteristica di generacion atrobe. Pero e no ta malu, e no ta malu si bo ta un si bo ta sinti bo bon it's okay pasobra e ta bai over di abo dus no tin zwart wit bisei tambe nos stay como reset aki tambe want cada hende ta haci gewoon locual cu nan ta sinti nan bon den dje bisey ta okay tambe nos mester siña acepta otro manera nos ta pero si ta bon pa bo ta consciente cu den e mundo dje awor aki por ejempel si bo tin un trabou. Atministrativo, por ehèmpel, ku tur e desaroyonan aki di AI ku tur e kosnan ku tin aki, bo ta mira ku bo chèns por ta ku por ta bo trabou ta keda eksistí manera e ta awor aki ta chikitu. Anto esei e ora e ta bon pa bo ta konsiente ku hey, lagami, sí, par di sobrebivensha. Korekto, korekto, korekto. Esei einan einan nos ta netamente p'esei. Anto ya e si bo ta haña cu no ta facil, bo por mir'e le di dos banda, eh. Pasobra ora bo papia awor di nos ta e generacion cu por ehempel si algo bo no ta sinti cu bo ta aprecia of algo bo ta sigui, bo por wak esey tambe den hopi otro aspecto, cu bo hinca el den aspecto di relacion tambe. Tambe ketu bai nos ta riba e parti di lifelong learning den relashon, paso atrobe mesun kos nos awor a kita papiando por ehèmpel di kasa, por ehèmpel kasamentu tabata un kos hopi en ántes, pero e manera ku nos ta bezig ta lanta nos yunan awor aki, nos ta lanta nan realmente pa ta individuonan ku ta mester ta kasá, nan por para tras di tur e norma i balornan ei, ora nan hinka nan mes den e bida kasá ei, Konta ku e base i tur e siñamentu i tur e pasenshi ku relashon tambe ta bin ku ne. Paso mi ta kere, na mi a pone asina aki, Queenie, bo ta papia di relashon, mi ta kere ku relashon tambe ta eksigí konosementu. Tin ora nos ta papia di relashon manera kos ku ta kon un hisa, bo ta dos hende huntu, anto e koi ta kòm wèl gud si nan ta stima otro. Ya? Bon, den den pasado, paso si nos bai menshoná pasado, nos sa di hopi pareha tambe ku a keda huntu pa paso un ta tin modi hasi, paso komo hende muhé bo no ta apotr a. pasobra bo ta tin soportá numa pasobra te hòmber bo ta traha bo ta ke men tin kos na pero awor aki den den nos tempo si nos papia di e parti ei mantené un relashon awe ta nifiká komprondé kon relashon tin ka den otro kompar komprondé e fasenan ku bo ta pasa den komprondé ku ta yega momentunan den e relashon ku bo tin di bolbe skohe p'e hende ku bo tin di bolbe kemen E parti di e parti ku bo ta menshona ahi p'esei mi ta agree tambe ku ora nos papia oye di trabou nos papia di e amo usa palabra loyalidat paso op gegeven moment ta un ta ta ta un desishon ku bo ta tuma so si nos ban tras di djis e gevul ku nos ke tin aserka Michelle Obama a bisa masha leuk di e trinta añanan ke tabatin kasá ku Barack e ta bisa e por ta tin dies aña ora ke kontra den totalidat gou unhappy. Anto ta parti tambe di relashon. Un relashon ta nifiká ku semper bo ta bai ta kontentu. Anto bo mester komprondé tur e aspektonan ei promé ku bo disidí, Ey, bai hinka mi kurpa den e kos aki anto verwagt ku otro hende tin ku hasi bo felis. I ku bo trabou mes kos. I ku bo trabou mes kos. So si bo ta bayendo bo trabou, buskando pa bo trabou, duna bo un sierto. Ey, Rashel, bo ta bon, bo ta trata bon, mi ta konten. Esei tambe ta un parti. Pero esei ta faktornan eksterno. Engeluk mas bien. E parti di lifelong learning ta algu personal si. Atrobe bo tin e faktornan eksterno. Si si si e ta personal awor mi ta ke ment van nesesariamente ku ta bo trabou mester a kabu sinti bo kompletu ta yu ora di bo mes intrinsiko bo ta bisa boso aki ta pasa boso di kon paso e ta si sigur den den nos generashon e ta birando i mi ta kere ora nos yunan bin e koki ta bai ta helemaal otro kemer ku hende ta kana buska e trabou ku ta fit nan. ku ta sinti realmente ku ami no ta hèpi ki nan, ma ma bai, ma sigui. Ma ami alegre ku a menshon'é pasobra e ta algu real si. E ta algu real pasobra dikon nos tin awor aki tòg wèl e posibilidat, foral dependé e grado di edukashon ku bo tin. Pasobra por ta manera ku bo ta bisa antes, ya, m'a traha e trabou aki, m'a kaba, ke nan ta bisa antes, e tipo di skolnan di antes, m'a kaba Mülo, m'a kaba kiko, m'a haña un trabou na banko aki. M'a sigui crece, crece, crece, crece nan. Mi keda aki nan. Pero awor aki tin asina tantu posibilidad si bo tin e preparacion. Anto tin ora ta tro recuente cu preparacion pasobra tin ora mi ta mira hende cu menos preparacion cu mi. Cu ta durf. Cu ta durf. Ey, cu ta haya trabou. Bo sa, a profila bon. Dus e hopi cos no ta depende bo mindset. Kon abo ta pará den bida? Kiko bo ke? Hopi bo, hopi b'e ta importante pa bo sa kiko ku bo kiko bo ke realmente eigenlik ku e trabou aki. Solamente un salaris òf e ta fulfil algu? So hopi b'e nos hopi di nos ta traha hopi bia solamente pa bo bo sa pa bo haña e salario and that's it pero hopi kos mas ta bin aserka paso si bo ta traha solamente ku e motivashon ei Ta bai tin hopi dia ku bo ta miserabel por ta na trabou pasobra no ta bo no ta gusta e lokual ku bo ta hasi anto p'esei hopi hende ora aki mane bo a menshoná hende ku ta traha bolo e hende ku ta den beyesa hendenan ei asina por ehèmpel hopi di nan a hasi di nan hòbi nan trabou i nan ta felis nan tin un satisfakshon ku por ta un otro hende ku ku tambe tin un hòbi òf tin un un pashon. Ku pae e lo a traha den e, bo sa, den e área ei. Pero no, e bo a lanta siña ku hey no, si bo no bi, si bo no kaba bo, bo master den whatever, bo no ta baña trabou. Bo ta felis sí, por ta finansieramente stabil, pero por ta no te seita lokual ku ta bo pashon òf bo, bo yamada. Dus tur e kos na e ta un ròl tin ora van oke kiko mi ke? Kiko mi mi mi mi ta sinti mi tin nesesidat di dje debí de ke pa bo tin un bida tòg wèl mas kompleto ku bo ta posibel? So nada no ta perfekto i ta nada no ta perfekto. Ora mi tende bo pape mi ta pensa tin be riba tur e dosentenan i e fraunan di skol por ehèmpel ku bo ta papiando di pashon anto ku bo ta lanta tur dia bai ku smak mi ta pensa bo tin tur e dosentenan aki por ehèmpel. Ku tin be awor aki ta hopi desmotivá pa yen tipo di faktor, kisas. Pero bo ta puntra bo mes e ora ei, tur e hendenan aki por ehèmpel, maginá bo nan tur disidí di kambia di trabou? Bo ta komprondé? Pasobra bo ta buskando e satisfakshon den tur loke bo tin rondó di bo. na bo trabou y loke bo ta hañando bek. Bo sa cu mi p'e sima menciona e parti ora cu nos tabata papia awor, y mi a menciona e parti e momento dado di personalmente pa abo, ta mester nos ta papia di e proceso di educacion formal na scol, hopi bia ta yong, hopi bia e escoho cu bo a haci ey kisas bo no tabata ni. manehá sufisiente informashon, bo no tabata sa sufisiente. Ke men, ami, mi, mi ta durf bisa ku no únikamente den enseñansa, mi ta durf bisa ku den hopi trabounan ku ta keda ersé awe hendenan ta sintá ku ta pensa, Esaki no ta ègt mi yamado, esaki no ta ègt loke ta yena mi. Lo mi tabata asina mas kontento, te ora bo ta mira nan mes tambe, Bo ta mira e hendenan ki no trabou anto bo ta ey kueso mane e hende ki lo a bira lo tabata un mihó entertainer lo e tabata un mihó cantante lo e kimen kosnan ku bo ta mira den hende ku bo ta pensa ey agowon mal eskoho no kimen mal eskoho paso tin ora tin kosnan ku bo ta hasiendo por ehèmpel por ehèmpel ami lo haña great pa hinter di asina ki mi ta sinta patras di un mic papiando ku bosan great Pero bo tin ku wak, e posibilidatnan no a yega ainda por ta pa mi por kubri tur mi gastunan di mi famia hasiendo e loke mi ta gusta. Anto esei tambe ta un fase ku bo tin ku kana yega na dje, no? Pero esei ta un motibu, por ehèmpel, pa por ta bo tin un aktitut por ta un tiki. Esaki ora mi dra poko hende dor ku no tin otro choice, anto bo ta keda na e trabou pero bo no ta bese ta agregá òf aportá na e funshon òf foral si bo ta maestro pasobra bo tin asina tantu hende ta dependé di bo. Awor kiko nos ta papia? Anto dado momento bo ta bisa, ok, si un maestro si demotivá ta un problema oti grandi, so si ta den kantor bo ta traha, ta bo ku bo screen òf un kolega ei Ta otro pasobra ya bo por disidi awe bo sa mi ta bisa bisa bo no atende masha ku mi awe korekto pero si bo ta si bo ta un maestro nto bo no ta sinti bo ku bo ta base ta biba bo ful potensial ku bo ta den skol anto e ora ei e ta bo bisa bo tin ku pensa bo tin ku pensa tin hopi mi konosi hopi maestro si ku a hasi un switch si no. cu a cambia full di. I ta pensé mi, mi ke bai bek na loke bo menciona cu ta e parti emocional. Pasobra un momento dado e ta requeri tambe di bo mes descubri kico ta haci mi contento. Anto tin ora e por nifica e ora y cu pa mi, pa mi ta contento, pa mi por aporta realmente, pa mi por mas cu djis paga mi recibonan haci un diferencia. Kisas e ta rekerí ku mi tin ku bai kambia, mi tin ku bai hasi algu otro. Palabra mágiko? Ke bo tin ku hasi? Ke bo tin ku hasi? No, kisas bo. Reset! Kisas, ya, si. Reset, ya. Anto, anto reset ta nifiká tin ora tambe kuminsá pensa mi exit plan. Kuminsá pensa kon mi ta bai traha. Pa mi sali por esaki. Anto, anto importante den kon mi ta bai traha pa mi bai pasobra esei, esei mi ta kere ami, ami loke para ketu na dje i echo ku. E trabou ku bo ta hasiendo aki, e trabou ku ta pagando bo resibunan aki, mi ta kere e ta e ta bal di bo pa bo duna bo shen por shento na dje tanten bo ta trahando na bo next step. Anto dunando shen por shento kinan pero trahando riba kiko ta bai yena mi realmente e ta pone tambe ku ora bo sere porta aki, Ba seré ku gratitut pa tur loke ku ba siña kinan, anto bo ta kla e ora i pa e siguiente. Keman nos ta papia di reset, anto mi ta kere ku na kualke momentu di bo bida abo tin e eskohe. Den moman eta ku bo disidí mañan ku djus ke bo no ke ta hasiendo esaki mas, bo por. Bo por disidí ku mi ke bira. Pero Rochelle, bo sa kiko mi ta e hopi importante di loke bo ta bisando einan? Pa tur kos ku bo ta hasi, bo hasié ku amor. Dikon? Pasobra ora bo ta hasiende, bo no sa ken ta pará ta wak bo. Mesun kos ku ora bo ta weiter. Por ta bo ta pensa, bo ta, bo sa kuantu bier tin bier bo ta bai un kaminda i hende ta trata bo sin smak, òf bo ta bai kumpra un paña òf un blusa, un hende ta yega riba bo di slòf asina ki desgustá pa puntra bo por ehèmpel kiko bo ke, korekto, sin sa por ehèmpel por ta ken bo ta, por ta bo no sa ta ken di persona ku bo ta yudando aki, anto maginá bo, bo tin gana di sali fes di trabou i pero e hende ku bo ta yudando aki por ta ta un hende potenshal ku por yuda bo. Anto na final ku bo yud'é kosina tando su mari bisa, Yefrou, bo sa, mi a gusta e forma ku bo ta yuda mi. Bo ke bin bira mi sekretaria? Sí. Anto e importansha ei den den loke bo ta hasi ke ta helemal loke bo ke òf nò, dun'é dun'é le bo shen. Dun'é e balor, sí. Dun'é le bo shen. Sí. Anto pa ku e parti ei, pasobra ora bo ta duna nan den bo shen, e ta duna bo tambe. Kon ku bo a bin? Aunke bo por ta sinti ku no ta esaki ta bo yamado, Bo tin satisfaccion pasobra bo sa cu bo ta haciendo lo mehor cu bo por. Ora bo ta traha no, cu bo no ta dunando shen, bo sa, bo ta sinti'e tambe. Anto esey mes ta hinca bo den e circulo op een moment negativo cu bo ta keda sinti tambe segun cu bo ta bay e trabao ey e sintimento ta bira cada bes mas pisa. Ante e pisa ke ta bira riba bo ey. Na final di dia ok bo por ta stroba na e cliente bo por duna na e cliente un mal experiencia pero na final di dia e ta pesa riba abo anto importancia di keda pensa los for di educacion formal pasobra nos ta papia di educacion manera cos cu ta ok bo tin cu bay school back anto esey ta e unico manera cu bo por educa bo mes nos ta sinta ater riba e telefonan aki pa horas y horas y horas caminda cu. Bo por ta siñando un skill nobo, bo por ta preparando, desaroyando riba un cierto área pa bo por tin un otro entrada na banda tanten. Correcto. Bo sa cu mañe ke di babai for di restaurant, no? Bo san ta papia over di e parti ei. E ta hopi erg. Mi tin hele erg aki na Curaçao. Paso tin momento bo ta, Gomi no ta laga mi seng atras di nan. Gewoon. Paso mi ta haña cu. Maske kon bo ta sinti bo bera manera bo sa pa wari ku e trabou ku bo ta binsi in smak bo tin ku duna e servisio si. Anto tin ora bo ta mira poko kos bo ta bisa wow unda nos ta bai. Ami si ora mi a yami den situashon i tog mi ta bisa e hendenan tambe ami ta bisa nan mi no ta babai mi no ta babai laga bo sin duna bo e lèsha kon a sinti anto hopi be mi ta bisa un hende kon a sinti dikon pasobra kon bo a sinti ta relativo ami a sinti asina. E frou Ame sinti manera bo a cana bien awaki bon tin smaki yudami a megi bisa hende cu ento bo ta mira mesora cu nan no señor no ta asina mi ta ke mendi bo con manera ora bo ta mira e hende mi ta dunabo un second chance tog pero mi ta mi ta adresere pa bo sa con hey traha riba che. Por opinion bek riba e necesidad di desaroyo anto e pregunta cu bo su haci na comienso tur hende por. Tur hende tin e kualidat ei, tur hende por desaroyá, tur hende tin e e abilidat ei di keda desaroyá nan mes kontinuamente, tur hende ta. Tur hende tin e abilidat, pero no ta tur hende tin e posibilidat. Mi ta kere esei ta sigur. Sí, bo sa dikon mi no ke bai gaña así? Tin ora bo ta lanta den un famia kaminda bo no ta haña e. Oportunidat. E oportunidatnan. Nan no ta exponé bo tampoco. Nan no ta exponé bo tampoco na mas. Tur e saber y na mas. Na mas saber. Lastimamente tin ora tin tin hende ta lanta den famia cu ta tene nan hopi beperkt. Anto bibia te locual cu bo tin fe cas esey bo ta keda cune. Bo mester ta un hende hopi consciente. Bo mester ta un hende cu tin algo somewhere somehow cu ta prikkel bo sea por ta temporada cu bo ta den scol of por ehempel un conoci. Tin ora ta bisa tin ora scohe bo amigunan tambe conscientemente. Tin ora bo mester tin un algo ku ta shake bo, ku ta saka bo for di e mindset ei. So tin ora tin e no por yuda, nan a lanta gewoon den un struktura ku no ta duna niun klase di di spark, niun klase di kono se me kos ei? Oportunidat. Oportunidat ku ta push bo bisa bo mi yu sa bai p'e sa a tene e e e tumba ei last ei. E ta hasi un kos ku bo pasobra bo ta bisa. Imaginá bo bo no tin e tipo di pushnan ei den bo bida. Bo sa un hende, por ta e no ta un mayor, e no ta, pero un hende ku sa bo bo sa bai p'e. Bo ta sinti ku bo ke hasi algu, bai p'e. Si bo no tin e kos, e hopi bia anto di bo mes. Bo no ta un persona kurioso, un persona ku ta sinti algu den bo ku ta bisa bo, hey, bo por mas, bai pa mas, Bo ta keda pegá un kaminda lástimamente? I ta p'esei nos ta para ketu na e tópiko así. Bo sa sugeere pasobra netamente ta yega e momentu den bo bida adulto ku bo no por wak bèk, ni echo ku bo mayornan no a duna bo algu, ni echo ku den bo famia un ta tin sierto posibilidat. Bo ta bo ta yega sierto edat ku bo tin ku tuma responsabilidat ku bo no por bo no por tira falta mas. Ku e kaminda ku bo ta ei ta bo eskoho. Cu e caminda cu bo a yega ey ta paso abo tabata ke? Ke men e ta e ta sigur si mi ta kere na comienso di nos bida, nos realidad cu bo osea bo entorno, bo famia, bo posibilidadnan hundred procent na comienso di nos bida tin nan nos ta paso tin nan nos ta depende pero ta p'e si nos ta para keto n'e parti di life long learning pasobra eigenlic nos ke pusha cada adulto pa comprende cu. A Bo ta determiná unda bo ta bai. Anto e no tin pa ami ni sikiera ke ber ku bo mester a studia, bo mester ta, pasobra mi ta kere ku ku un bon fishi den bo man, ku un bon bo sa, un bon arte den bo man, kosnan, abilidatnan ku bo tin, mi ta kere ku bo por krea un bibá bon pa bo. Anto e ta e ta rekerí simplemente di gewoon. Sigui kere anto hasi. E ta komo mi ta pensa tambe ku bo kurason na lugá, no? Pasobra ora bo ta mama ku tata, por ehèmpel, a bo ta skohe ki mama i tata bo ta bai bira. Bo a komprondé? Ke men di bo por ta tin un tipo di tata, bo por ta tin un tipo di mama, pero a bo ta skohe, hey, ki mama òf tata ami ke bira? Ami ke bira e mama ku ta bai tei, ami ke bira e mama ku ta bai yuda mi yuna, ami ke bira e tata ku tei pa mi yuna, ami no ke bai laga mi yuna, ami ke ta sinta na vèlt ku nan. Dus mi ta kere ke tur bai ku den e bida aki abo mester por responsabilisa bo mes pa bo aktonan. Si. Ta un topiko basta interesante lo kual nos ta pone di dje awe. Pero e ta mas bien bo sa bo mester ke. Bo mester ke. Bo mester ke, bo mester mira e importancia. Pasá e círculo vicioso, tin ora nos ta den un círculo vicioso. Tin ora mi mes ta bisa mi mes, tin ora van hey, si cu mi a yega ora pa bo haci un cos, algo otro. Bo sa, bo ta bisa, bo tin ora bo tene den bo, pero si bo no tene den bo, tin ora ta bon si bo tin. Hendenan rondó e bo ta mira potensial. So tin hende tin ora tin e ta mira bo, tin ora tin e ta puntra, pero dikon kada bes nan ta keda? Tin e ta keda bisa bo ta bay, ey nunka bon pensa pa hasi tal kos. Bo yega bo kendenan ey ta bisa bo, nunka bon pensa pa hasi tal y tal. Nan ta mira kos den bo ku tin ora bo mes no ta mira. Anto tin ora bo mester ta para habrí gewoon. No kere ku tur hende ta ta ta ke bo malu òf por ta ta chèchi. So tin ora tin hende ta pensa, si bo ta un tiki insigur bo ta kere ku hende ta bisa bo un kos Pa cherchi of no tin un ragon ta habrí purba mor di ta habrí. E ta difísil hoor, e parti di keda desaroyá bo mes, foral bo parti emocionalmente, so tin nos ta mira hendenan profesional, studiá, pero tog ku no a logra mester e parti. di inteligensia emoshonal. Tin e ta kere ta fásil. Fásil ta pa siña Feybuki. Si bo tin dos plaka e sintí, a, bo mardugá un par di nochi, ya, bo tin mayornan ta push bo òf bo tin kualke otro motivashon, hopi hende por yega basta leu. Pero kon ta ke parti emoshonal? Kon bo ta traha riba dje? Kon bo ta siña konosé bo mes? Esei ta hopi difísil. Mi ta bisa bo e ku e ta hopi difísil, gewoon. Tin ora bo ta bo ta hasi sierto kosnan, tin ora autopilot. Ba lanta asina, ba mira por ta mayornan ta siba siervo, pero sa bo si bo no sa ku bo por kambia, si bo no ta konsiente ku hey mi por traha riba e kos aki, bo sa pone e spil, no a sigui papia over dje kos aki, mi ta kòrda temporada nos tabata na radio tambe, pa bo por analisa bo mes ta hopi difisil, sinta wak otro hende. Bisa, Ami ta haña ku Rochelle por si tal kos. Quindi, E parti di autokritika. E autokritika. Di bo mes. Autoanalisá. Ku e ta un palabra mes? Auto, no? Analisá bo mes. E kos ei ta hopi difísil. Ta un struggle ku, ku mi ta kere si bo ta un hende ku ta ke mehorá bo mes on a daily basis. Nos ta keda si fayo tur dia. Enton einan bo kren ta un rol tambe. Einan bo kren ta un rol. Bo kren tambe por tanto ya bo mester ta abri si. Pasobra tin bia ku bo no ta para abri pa bo risibi feedback konstruktivo. Ta yen kos bo tin ku wak pasobra tin bia bo kren e manera ku ta duna bo feedback e ta konstruktivo komo bo traha riba dje. Dus e ta keda algu tòg ke tu bai difísil pa e parti di outokritiká ei pa bo wak bo mes. Enton ke tu bai keda desaroyá boso mes. E autoanálisis ku bo ta menshoná ei mi ke wak di otro banda tambe anto mi ke pasobra nos ta klausurando aki pero mi por mantené e balansa pasobra algu importante ku nos a papia di dje por tin e grupo aki ku tin ku yais ban enfoká den desaroyá sierto áreanan pero bo tin e grupo tambe ku ta moviendo i koriendo manera nos ta yama koriendo trai bientu so tin ora bo ta yais asina tantu bezig ku bo desaroyo riba asina tantu área ku bo ta. Perde fui bista tin ora e necesidad tambe di gewoon hala rosea, disfruta di cu leu bo ta, e loke e loke Queenie a menciona di e amigo cu ta bisa tin ora bo no ke bo bo mes ta sinti cu e ambicion cu bo tin ei, e gana cu bo tin di supera bo mes ei casi ta bira manera bo maldicion tambe acerca paso bo ta bo ta bo ta. Bo ta hoga den tur loke bo ta desea y ke ata bo ta bay e curso aki. A tabu den e torna aki, a tabu na bo trabou tambe ta bai kiko, torno, bolbe. Anto pa bo krea e, esei ta e kos no, krea e balansa den tur kos ku bo ta hasiendo. Anto mi ta kere e parti ei ta e parti di mas difisil, haña e balansa den ke tur bai desaroyá bo mes, anto tambe yega di tin e pas i trankilidat tambe pa bo tin, bo sa, pa bo por deskonèkt bo mes tambe, pasobra ta ora bo deskonekta. Te ora bo por bai na e parti di autocrítica cu bo ta papia di dje i pa bo wak bo mes reflejo paden. So den reis bo no por den reis. No, ora bo ta bezig asina. Bo no por no. No. I tin ora cu un para i ta orguyoso di cu Leo bai yega. Tambe. Tin ora tin hendenan cu mester para ketu tambe anto sa cu di caminda m'a bini. Eigenlijk mi mester ta a para akinan. Of di tur loke mi a pasa den eigenlijk bo mester ta ta akinan. Kiman tin ora ta ami e ta rekerí di nos simplemente ta ami para ketu i wak netamente kuantu bo a desaroyá. Kiman e parti di desaroyo aki e ta e ta amplio, e ta riba masha hopi tereno mes. Mi ta kere ku pa ami kontal ku bo ta bezig pasobra para ketu en todo kaso ta baimentu atraso e ta. Ke men moveshon ta importante si, esei ta nos eksperensha komo hende, tur loke ta stòp di krese ta muriendo de fakto. Ke men importante pa bo sa tambe kon bo ta sòru pa den loke bo ta hasiendo aki, ounke ta chikitu, ounke no ta edukashon formal, ounke no ta pa tur dia si, bo ta trahando pa bo ta un mihó vershon di bo mes. Korekto, anto ku esaki bisa e ora di nos ta yega na e final tambe di un otro un podcast mas di Reset Sessions. Sintonisá nos ke tu bai, primi e boton subscribe, follow nos, nos lo apresiá. Anto sinti bo liber tambe pa duna komentario òf